Касыймова Гарифә.
Ничә яшь сезгә? 18 елгы. 102 яшь.
Күпме тулды инде? 102 яшь тулды. Әйе.
Сайлауларда һәрвакыт катнашып килдегезме? Катнаштым, катнаштым. Элек ничегрәк үтә иде сайлаулар? Әле мин сайлауда утырадыр идем. Сайлаулар бик күңелле буладыр, бәйрәм буладыр, кунаклар чакырылыр. Сайлау бик буладыр. Хәзер инде урын өстендә генә сайлыйбыз. Э, пенсияләр килеп торамы? Килә, килә.
Э, сез үзегез генә яшисез бугай, әйме? Үзем яшим, менә туганнарым бар. Э, булышалармы?
Менә булсы карыйлар эш менә авыртам өйдә ялгыз ятып булмый инде. Әйе. Тормышлар Өйдә ялгыз гына ич инде. Менә шушылар инде минем агучылар. э, э, тормышлар ничек соң? Канәгатьме сез тормыштан? Бик канәгать, бик авыл халкы бик хөрмәт итә, бик хөрмәттә, бик кадердә. Менә боларда хөрмәттә инде мин. Бу минем иремнең абысының улы. Үземнең бер туганым да юк мин. мин Күлдәстә беркем дә юк инде. Менә шушылар, багалар инде мине, Аллага шөкер. Бик кадерле, бик канәгать тормышымнан. Бик хөрмәт итәләр. М. Әт, Үзем дә әле бик таза сау булдым, яшәдем шунда. Әле дә яши дим, әле авыртып киттем. Анда торам, монда төшәм. Менә минем багучыларым шушылар инде. Бу минем иремнең абыйсының малае. Менә бар. Марат.
Гариф апа, сез сугыш вакытлары күргән кеше, э, менә ул вакытларны искә алганда, э, хәзерге вакыт белән чагыштыра торган түгел инде, шулай бит? Юк.
Менә сугыш башланды. Кич бакчада утырабыз, ирем эштән кайтты. Әйди, бүген сугыш башланган, ди. 22 көнне. Шуннан ярар, иртә белә ул урманга йөридер иде. Сәгать биштә урманга озаттым. Шулай итеп, хәзер э, ни, урманга барганнар, агач төяп чыкканнар. Менә әле гаҗәпләнеп, теге төс табаннарын алмадылар элек, төс табаннан. Армия алманнар. Аннан сугышта булып исән-сау кайтып индеме? Шуннан гаҗәпләнәм инде, белемебез әйләнеште дип. Сугыш нигә булмаган? Сугышта булды инде. Ни Кич утырдык та, кич бакчада утырабыз, әйдә юл сугыш башланган ди. Миңа сугыш еш вакыт ике ай армына торган инде килеп. Шуннан иртә белән аны урманга озаттым. Үзем нигә бер вакытны җыелыш җыйдылар инде бик зурлап. Сугыш башланганын әйтергә председатель Ибраһим Дуллаевта. Шуннан бардык, сепаратта председатель куа инде кереп сепаратта. Әйдәгез, әйдә дип. Сугыш башланганын белдереп инде. Анда клуб алды да тулы, уган да тулы сугыш башланган көн. Шуны әйтергә.
Бер хатын белә бардык. Дөнья туганда клубка керде, ел алдында ни. Шунан ишек теге эрик калыясы бар ишенде. Апрашык мапрашык. Без шуңа килеп, шунын таянып торабыз. Бер сөйләтел сөйли, сөйли. Сөтебез яши дип әйтәләр ди. Сепараттан куар икән, сепарат эшсе вак дисен. Бер сөйләде шулай дип сөйли. Монда ди берәүләрнең кадерлиләренә хәбәр дә бар әле. Кем икән ул дидек тә кайттык, кайтып Казан кырына сөт салган инде сепарат. Ди. Иремнең менә боларның әткиләрен дә килде. Ул авылда аптек булып бөтен кешене сатып бетердем. Сөт булгатып торам Казан кырыенда. Әзерләгез мәликкә хәбәр бардыр. 14 нче ялга ул. Әвәле төс табаннан ике килограмм алмыйлар. Армияга да бармаган инде. Шулай итеп белеме дә дөркәсен. Иң беренче сугыш башланган көн Сәгатьсез, минутсыз дип алдылар да киттеләр. Менә иң беренче районнан җиде кеше, Кызыллы районы инде, авылдан бер кеше. Шуннан көн саен шуның хәтле кешегә хәбәр, шуның хәбәр килеп тора. Иң беренче, иң беренче көннәр китте. Аллага шөкер, исән-сау җөреп кайтты. Сугыш үткәч әле ноябрьдә кайтты. Җиде-сигез ай торып кайтты. Хезмәти, Аллага шөкер, исән-сау кайтты. Бик озак яшәдек. Аллага шөкер.
Менә бу киләчәккә, киләчәккә нәрс, нинди өметләр баглыйсыз? Ни диеме инде миңа хәзер? Менә үзе. Алай димәгез әле.
Еллар тыныч булсын. Әйе, еллар тыныч булсын. Шулай теләп утырам. Әйе. Шулай исән сау булсыннар, сугыш күрмәсеннәр инде. Бик күп озаттым бит инде сугышка. Иң беренче ни киштән шулай дип кайтты. Иртә белән урманга чыгып китте. Бер вакытны җыелыш клубта эче тышы тулы халык сугыш башланган көнне
шуннан сөтебезне эчи дип әйтә менә монда берәүләрнең кадерлеләренә хәбәр дә бар кем икән ул дибез инде әле кар яше белән юк кайтып казан кырында сөт булгатын боларның ниләре безнең абый өчен дә әтипләр Хозурҗан абый керде Әмәли урманда әле агачы киткән кеше шуннан әзерләнегез, Мәликкә хәбәр бар, ди. Шуңар гаҗәпләнеп дәшим мин. Төс табаннарны элек алмыйлар ярмига. Әрмия алмаганнар. Сугышта җөреп кайтты инде, Шәмшәү җөреп кайтты. Инде белеме дә инде дүрт класс гына. Сугыш башланган көн, иң беренче көнне шунап киттеләр. Җыелыш булды, халык, халык кайтып кына я артымнан безнең абый Нифаз Җанович. Әмәле урманда агач сөяп чыкканнар, кайтып киләләр икән, атлатларында бер яшь җирне җибәргәннәр каршына. Шуннан ни Фазылҗана әзерләнеп үзмәлеккә хәбәр бар ди. Шуңарга җирләнеп яшим. Дүрт класс белеме бар. Армиядә булган иде инде. Иң беренче көнне шуны сугышка киттеләр.
Инде т- еллар тыныч булсын, шулай бит, Әйе. Арифә апа? И, шулай дин инде, җилләр тыныч булсын дин инде. Җыллар аны бик теләдек инде. Шуннан И.
Хәлләрегез бар? көн саен шуның хәтле кешегә хәбәр, шуның хәтле акча. Сиси авылдан Менә боларның минем иремнең әтекесе. Авылның артык пешсеге бөтен нигә озатып бетереп, иң артына үзе китте дә үлде. Бетте дә шунда. Кыргыздан абый.